Croeso yn ôl ato ni farchnad y ffermwyr fan hyn yn ysgol David Hughes Porthaethwy, Sir Fôn. Ac un o sylfaenwyr y farchnad yma ydy Helen Holland, cwmni Môn ar Lwy. A di'r hufen iâ mynd y dda yma, Helen? Ydy da iawn, a dweud y gwir. Mae foraeth a prysur yma. Ac wrth gwrs, mae'r farchnad yma rei llwyfan anhygoel o dda i ni yn Môn fel cynhyrchwyr i bobl gael blas Su yr cynnyrch da ni'n neud llun da? Chi be, swn i licio clywed chdi bach mwy a hanes Môn ar Lwy, ga i ddod draw i fod organ ato chi? A chroeso, cewch tad. Mae fferm Tyn Rallt, Trefdraeth yn gartref i Helen, ei gŵr Phil, a'i dau fab. Maen nhw'n cadw buchod magu, defaid ac effylau yma, ac maen nhw hefyd yn gweithio llawn amser fel athrawon. Ar ben hyn i gyd mae Helen wedi dechrau busnes gwneud hufen iâ. Felly fan hyn ar fuarth y ffarm mae'r broses yn dechrau? Ia, yn union felly. A wedyn wrth gwrs yn fan hyn mae gennon ni yr Sultanas a gyda ni'n eu boddi nhw mewn yym digon o rym ynde? Dan ni wedi datblygu rhyw hanner cant o flasu erbyn hyn. Yym. Ac wrth bo' fi'n mynd i'r farchnad ffermwyr a gwledda bwyd, ma' pobl yn cael eu treialu nhw. Ac wrth eu treialu nhw, 'da chi'n cael yr atebion gonest wedyn. Ma' 'na lot o o'n o'r cynnyrch 'dan ni'n neud a ryw dwist bach gwahanol iddyn nhw. A dwi'n gweld yr enwe yn fan hyn, mango, meddal, fanila, thameidion a gyffig. Ia. Siocled ac o! Ia siocled a chnau. Ia a pwy sy'n penderfynu ar yr enwa a'r ffor ma' rhufen iâ'n ca'l 'i gyflwyno i'r cyhoedd? A fi. Ia wir? Ia ia. Yym pan o'n i'n cychwyn y busnas 'ma doedd y gŵr na'r plant na neb isio gwbod a deud y gwir fuesh i'n treialu am flwyddyn 'yn hun Yym a trafod yn syniadau efo un ffrind achos mi oedd pawb yn meddwl bo' fi reit wallgo bo' fi'n mynd trw ryw midlife crisis ella mod i cofiwch yym a ta waeth yym ond o' gin i weledigaeth ar y pryd o'n i isio bod yn hollol wahanol i bowb arall o'n i ddim isio bod yn run of the mill A o gen i am i'r cyhoedd, pan oedden nhw'n blasu'r hufen iâ yma, yn cael hufen iâ 'di wneud â llaw, oedd wirioneddol yn gwneud i nhw sefyll yn ôl a mynd 'waw'. Mae Môn ar Lwy eisioes wedi ennill gwobr Gwir Flas, gwobr Great Taste, Ac mae Helen ei hun wedi anrhydeddu gyda'r teitl Gwraig Fusnes Môn a Gwynedd, a hyn i gyd o fewn tair blynedd. Nathon ni ennill yr Great Taste Award trwy Brydain, a dwi'n meddwl na hwnna oedd y trobwynt pan ddoth Phil a Llŷr a Osian i sylweddoli, o, ma' raid bo' Mam yn gneud rhywbeth iawn yn fan hyn 'lly. Ac ers hynny, nathon ni droi fan hyn rhyw um, dwy flynadd yn ôl. Doth hwn yn storfa, a wedyn erbyn hyn mae'r plant a'r gŵr wedi adeiladu lleithdy newydd ar y ffarm. Diolch cweit yn barod eto, da ni'n mynd bell o hona lle. Ac um, y gobaith ydy bod ni dim jest yn cynhyrchu ar gyfer yr caffis a restraunt a, a gwestai ag ati, ond bod ni'n mynd i botia sengl Dach chi'n gwbl angerddol am ych hufen iâ chi. Yndw, yndw. Ond eto, dwi'n mynd yn ôl i gyfnod 'y mhlentyndod, a mi o' 'na ryw hen siop bach yn stryd yn yy Gaernarfon ar y sgwâr o'r enw Bortarelli, ac yn fan 'na ges i'm las cynta. Eidalwr oedd o, ac o'dd o'n gneud hufen iâ ffresh bob dydd. A dyna o'dd yr treat odden ni'n ga'l ar ôl bod yn aros fy Nain yn Twtsil, ac o'n mynd lawr i fan 'no i ga'l ryw wydr 'lly a welsoch chi rioed o'r hufen iâ 'ma ac yn fanno nesh i ddechra dod yn ice cream junkie a dwi felly byth! Pob lwc i chi hefo bob dim Helen. O diolch yn fowr iawn i chi. Dach chi am blas bach yr hufen iâ cyn mynd ella? Wel chi be'? Sa i'n rwd gwrthod on' bysa? O bysa 'na fo ta. Dowch trwadd ffor hyn. Mae'n anodd curo cynnyrch cartref ar ddiwrnod braf o haf.